Għeżież ħuti, bħalma kuntattilkom fit-taħdita tiegħi ta' ġimgħa ilu, aħna lkoll jeħtieġ li nagħmlu riparazzjoni sħiħa għal dawk in-nuqqasijiet, l-isforzi djufija u d-debolizzi tagħna aħna żgur li wettaqna. Għaliex wara kollox, liema hu dak il-bniedem li jista' jqiegħed idu hekk fuq sidru u jgħid, Jiena bniedem ġust, jiena m'għandix għalxiex inpatti. Oqogħdu fuq il-kelma tiegħi, ħuti, illi ħadd, l-ebda maħluq ma jista' jgħid hekk. Anzi, ħafna drabi nkunu aħna stess, bl-arroganza, bin-nuqqas ta' ħsieb, illi nressqu lil dawk in-nies innoċenti lejn l-inkwiet u lejn it-tfixkil. Iva Muti, inkunu aħna stess! B'dana kollu, jiena llejla f'dawn il-kelmtejn tiegħi ma nixtieqx illi nkun negattiv. Jiena nixtieq illi nkun pożittiv fil-kliem tiegħi. Għaliex jekk jiena ma nkunx pożittiv, allura l-kliem tiegħi jkun volut. Inkun qisni dik il-borma kbira, kbira, kbira, kbira, kbira mingħajr ikel. U borma kbira kienet, Patri Gwardjan? Sewwa qed tgħid? Saqsi lili! Kif konna qegħdin ngħidu, jiena nkun qisni dik il-borma kbira, mingħajr il-funzjoni ewlenija tagħha, dik il-funzjoni li tagħti raġuni għall-eżistenza tagħha, jiġifieri mingħajr ikel. Jekk jien ma nkunx pożittiv dawn il-kelmtejn tiegħi, inkun qisni dik is-sapuna li ma tħalli l-ebda ragħwa. Imma li meta tirfisha, ikollok taqsam il-kunvent min-naħa għall-oħra. Għalhekk, ħuti, aħna lkoll jeħtieġ illi nkunu b'rieda qawwija, b'rieda soda u determinati ħalli nagħmlu riparazzjoni sewwa kif jixraq għall-ħtijiet tagħna, ħalli nkunu nistgħu niġbru dak illi xerridna u fuq kollox, ħuti, fuq kollox jeħtieġ li niftħu beraħ qalbna U moħħna, bħal meta titfa' jgħallek xi daqqa ta' xkupa oħti ġuża, hekk niftaħulek, Berat. Anzi jiena ngħid aktar minn hekk ħuti. Aħna, jeħtieġ li nkunu disposti li nagħmlu din ir-riparazzjoni bis-serjetà u bis-sinċerità. Ejjew naħsbu kemm hawn ħwejjeġ sbieħ madwarna li aħna nistgħu nwettqu U fuq kollox, ejjew ma nħallux dawn in-nuqqasijiet tagħna ta' li għodd jfixkluna, jaqtgħulna qalbna, imma bil-maqlub, dawn in-nuqqasijiet tagħna għandhom iservu ta' inċentiv qaddis sabiex aħna nkunu nistgħu naqbdu t-triq tas-sewwa, nagħmlu bidla kbira fina nfusna u b'hekk, Inkunu qbadna dik it-triq illi fl-aħħar mill-aħħar twassalna għall-perfezzjoni. Jiena nagħlaq dawn il-kelmtejn tiegħi billi minn qalbi nawguralkom u nixtiqilkom ħwejjeġ sbieħ u ngħid dan, Jalla dawn il-kelmtejn tiegħi ma jaqgħux fuq widnejn torox imma bil-maqlub jagħmlu xi ftit tal-ġid lil dawk kollha li qegħdin jisimgħuni. Il-lejl it-tajjeb u l-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll Patri Gwardjan. X'erba' kelmiet dawk hi! U jien kont għoddni bridt għandek tgħid? Ħabad tajjeb li bridt hi! X'jiġifieri ġust?

Hu kellem lili minn hemm ara, minn dak it-television. Ejja, jimel speċjali t-television tagħna biex min ġo fih joqgħod jara lil min qiegħed quddiemu u joqgħod ikellmu għalax ma taħax xena quddiem wiċċu, eh? Spetti għandek hawn ftit iċ-ċajt illum fil-kasar, ġiet hawn. Qed toħodhom biż-żufjan dawn l-affarijiet u Kellek bżonn smajtu int? Ħalli tara konx tidħol taħla ġo fik innifsek u kont tgħid kemm għandek xi ssewwi ġus. U għandek xi ssewwi ruħi ta? Għax jekk tmur ħdejn il-bieb ta' barra tkun taf li għandek xi ssewwi għax sar qisu rixxtellu. U ħalas, dejjem l-istess, dejjem l-istess. Jien għall-affarijiet interni qed ngħid ġus. Eja mela, spjega ruħek, issa qed nifhmek.

Għandi ġus, għandi mela m'għandix, jiena midneb u midneb kbir ġus, midneb kbir ħafna wkoll. Erġajna, erġajna koppi għall-kunvent, reġa' sejjer il-mħatra u kopru gwardjani. Iva, hemm post ġus, imma mhux qabel nara lilek issettjata f'postok, għaliex, għax jiena, jiena lilek immissjak ġus, jiena lilek inħobbok.

Tista' tidħol Ġlormu! Ma jidhirx li hawn ġrieden, qisha. Ġrieden m'hawnx imma trab u ħmieġ hawn kemm trid, Patriku. Ħallik mid-diskors, ejja ħalli naraw jingħalaqx dan il-bieb għax min jaħdem ilu ma jingħalaq. Qis, ħa naraw. Importanti li jingħalaq! Ġlormu! Ejja, ftit ieħor, ftit ieħor.
Dana daqsxejn żejt jiġi f'postu, eh? Attent xi tagħmel! Stenna x'niżel is-saqaf.
Hemmhekk irridu nkaħħluh, eh? Ara stenna x'. Ferruħ. Eh, ħaj, ħalli, ħaj. Jew bil-mod għax issa ħadd kisser anke l-ħajt. Niżel iċ-ċaċċis.
Iva, iva, ħa nara kien għal għażel il-ġid. Erda ħafif. Inserta.
Jekk ma kulħoss jaqgħad ċaċċis Patrik Gwardjan, ara la nibdew naħdmu x'niżel hawn. Issa naraw.
Eh. Nara ukoll, hawn anke l-mufti ħara tajjeb. Ah, em. Mela, iva, iva. Sewwa ħsib. Din iċ-ċella hija ċella ideali. Din hija ċ-ċella li fiha se jqatta' l-kumplament tal-eżistenza tiegħu f'redu l-fra. Meta, jekk Alla jrid, jerġa' jingħaqad magħna Pi tagħna. Hi ħasra diċċella kulħadd jistmerra, patri gwardjan, u qatt ma naf li ntużat. Missa jeħtieġ li terġa' tibda tintuża, eh? Jekk irridu li l-kunvent tagħna f'Ħal Ħemda jibqa' jeżisti, u naturalment sakemm jibqa' magħna Fred u l-Fra. Ejja, mbagħad naraw. Fih mitt gost dak il-ġuvni, hux patri gwardjan? Mitt gost u mija u ħamsin dispjaċir! Ma nistax nifhem għax għażilt proprju diċ-ċella, maqtugħa totalment kif inhi miċ-ċellel l-oħra tal-konvent. Ovvja, Ġlormu. Aktar ma Fredu l-Fra jkun maqtugħ mill-komunità.
Aktar ikollu ħin għall-ġabra u l-meditazzjoni.
U iktar tonqos sostanzjalment il-perikolożità. Li nitlef ħajti.
Kemm ġera x'waħda lil dakinhar u Patri Gwardjan.
L-istorja ta' dawk il-miskuttin pilloli li Paspartu, inti u Fredu l-Fra għadha mhux biss tiftaħli imni f'sejja u nxomm dik ir-riħa ta' soppa, imma tfakkarni f'dik l-istorja klassika ta' Alexander Dumas, ir-raġel fil-maskra tal-ħadid. Xi darba qrah u tkun taf x'ħassejt jien. L-unika differenza hi illi dak għall-inqas kellu hawnhekk miftuħ biex jara, jiena bil-borma f'rasi ma stajt nara xejn, ħlief l-istilel. Borma li fiha kienet titħejja s-soppa għal tnax-il patri, inkluż il-porzjon abbundanti ta' Patri Pit. Dak li ġara dakinhar, il-Patri Gwardjan kien kollu ħtija tan-nuqqas ta' ftehim, u daqshekk. Il-frustrazzjoni, il-misħu ta' frustrazzjoni. U kemm spjegajtlu u għadtlu biex jieħu waħda kull għaxar sigħat, u tambartielu elf darba, Patri Gwardjan, elf darba! U hu ħa għaxar pilloli kull siegħa, x'ma jiġrix! Waħda din. ġara ma' Malta kollha. Kien jikser ir-rekord tal-Olympic Games tal-maratona li kieku tajni għajnieh daqsxejn. Patrick Guardia, kellek tgħidli x'hemm bżonn isir hawn ġew. Mhux ovvju?
Tindlifa papali, daqsxejn ta' dibjida sew, irranġatura kif xieraq. U tikħilha kif imiss, eh? Naturalment, eh, speċjalment dak iċ-ċaċċis qed jaqa' kollu, rridu nirranġaw kollox sew. Tagħna kull min għandu saħħa llum jagħti daqqa t'id u naħseb li f'ġurnata. Isma', min se nkunu? Min se nkunu, Patrick Guardia? Pupul, Pietru u inti, m'għandniex xi ngħidu. Ġurnata għandna nlestu kollox. Difatti qiegħed nistenna, ma nafx kif għadhom ma waslux, Pietru u Pupul kellhom iġibu l-affarijiet, is-selluna, f'għajn l-oħra kollox. Kif, Pietru ħalla l-kċina weħedha? Għal-lum il-kċina se jieħu ħsiebha Patri Fons. Tikkonfondix, ħa nieklu żgur. Patri Fons, Patri Gwardjan nieqes mill-vista.
U mimli bil-karità Kristjana, ġie l-ormu. Semmejt il-viesta mhux b'nuqqas ta' karità, Patrick White. Bħas-soltu, ħallejt ilsienek jiġri bik, inti! Niskuża ruħi, immorru. Skużat. Nistgħu immorru.
X'jiġifieri, ħa? Fejn sejjer? Int se toqgħod hawn? Hawn. Int se toqgħod hawn, tistenna l-Pupull u l-Pietru ħalli jiġu, meta jiġu tibdew. Jiena ħa mmur, imma mhux se noqgħod magħkom, għax irrid nagħti x-xogħol lill-patrijiet l-oħra. Vera kellha din ċellula. Ma ma ġara xejn! Qalb, Fredu l-fra, ideali, u mbagħad daqsxejn ta' tindifa. Ara qis li meta jiġu m'hemmx paroli fil-vojt. Benedicite, Patri. U ninbierek għalkemm ma jaqax kollox fuqi hawn. U qis li tibdew mill-ewwel. Sal-lejla trid tkun pupilla. Ħa nħallilek il-bieb miftuħ għall-arja. Aħjar, aħjar. Tindifa sew kull ma trid, taf.
Dal-ieħor ukoll ġiħallini waħdi aktar ma nibża. Dit it-twaxek tiċċella x'waħda din minn fejn saba l-gwardja. Dak se jdumu ma jiġu. Kemm se jdumu ma jiġu jħalluni waħdi hawn.

Jagħmel it-twiebi. Jgħid, Illa huwa l-Aħwa, jgħid, Mela fejn hu s-sajd u ġust? U ħa ngħidlek.
Għidli, għidli. Mela, mela, mela, ħa ngħidlek. Inti taf li aħna ta' Tas-Sliema ma tantx niġġennu għalihom malajr il-festi. U infettilli li nhar il-Ħadd nitla' għall-festa ta' San Peppin bħal xieraq. U qattejjem nara l-festa u nara l-marċ għaddej. Mela,

Ridt ngħid biex tgħin, biex tgħin ħobż tajbietha. Serraħtli rasi, issemmix, u l-ammur il-kunvent hemm, tajtx ngħid il-patrijiet kollha għax jieħdu gost biha di. U qed insemmi l-patrijiet. Taf illi naħseb illi jaqla' kemm xa ġmielhom minn fuqhom sejjeda, għax hemm nofshom hemm ġiġa qegħdin kważi idommu se jitilqu ta'. Mela minn l-aħħar, għad gost li inti ħebbi kull kelma u korri. U għad se tagħmel demonju fittex kaxkru l-għawda. Iva. Mela.

Ġej. Ara fejn hu Pupullu wkoll. Ġej. Kemm qed nieħu gost narakom. Wasal ta' xalla tal-ħniena, tafx? Ajwa. U għad baqa' xi nġibu. Iktar minn hekk, Pupull. Ejwa. U kemm irridu nġibu affarijiet, għid. Ejwa jasalla. Int għal magħna, hux? Iva għal magħkom, il-gwardjan qalli biex ngħinkom jien ukoll. Mela se ngħidu kelma ġilhom.

Pupul, pupul, qed tonqos, qed tonqos, pupul! Jien qed nonqos, imma int iżżid kull ma tmur qiegħed taf bih. Bdejt tmaxtar eżatt kif spiċċajt tqaddes il-quddies. Sewwa? U wara issa ngħidlek, taf. Jekk int beħsibek toqgħod tmeċlaq waqt il-ħin tax-xogħol, taf x'nagħmel jien? X'tagħmel, pupul? Nagħmel, nikdem ilsieni, nagħlaq għajnejja u nrażżan il-furja li għandi! U mhux hekk biss, hemm iżjed ukoll, imma noffri t-tmeċliq tiegħek bħala penitenza għal dnubieti, Pete, dak li nagħmel jien. Grazzi.
Grazzi, ħija popol. Grazzi.
Grazzi ta' xiex, Pete. Tal-li bi kliemek u rejti li jien l-iktar patri debboli li jaf dal-kunvent. Int? Jien.
Taf li fuq wiċċek qiegħed nilmaħ biex raqaddisa, Pete.
Ħanġib bis-serru. Mela ġib ħalli nibdew bit. Ħalli forsi ngħidu bdejna ġibu bit. Iva, iva, pupu.

tal-kunvent, bla kelma, bla rieda soda, norqod, deċiż u riżolut li nikkontrolla l-kirba tal-ikel u t-tagħqir u nqum ma' ftit miftux bera li nibla' u nitfaċċa' u tagħqi dak kollu li jikkonċerna.

Qabel jien ukoll nissaħħaħ biex niġġieled, niġġieled bħal Japupull man-nuqqasijiet tiegħi u fuq kollox nitolbok, itfa' fuqi Meli inti Morju, x'ġejt tagħmel hawn? Ma tafx għalfejn irġajt ġejt? Qalb ħażina. Ukoll qalb ħażina, mela le. Isma' l-ewwel nett dak dak dawwartu xi dawra, jiġifieri l-bżonnijiet tiegħu għamilhom jew. Għamilhom, għamilhom eżattament f'nofs il-pjazza. U skużi, m'hemmx għalfejn tiġbidli l-attenzjoni int fuq dil-ħaġa. F'nofs il-pjazza xieraq kien għaddej x'għommiem u jarah Isma' tafal fejn qed ngħidlek hekk kienu, għaliex oħti llum qalet li trid taħsel u tnaddaf kull imkien. Ma jmurx jifgħottilha ssib xi naqra ilma minn ta' dak ma' xi seq tas-sufalu? Ħalli għaliha ndemonjata bħal dik. Isma'. Għidli. X'qallek it-tabib?
It-tabib?
Dak l-ewwel laqas ried jidħol jarani, imma mbagħad daħal insomma u sabni tajjeb. Mhux tajjeb tajjeb għidlu? X'jiġifieri mhux tajjeb?
Sabek tajjeb għax l-istrument immarkalu ħażin Għalhekk. Imma Rkanu ħażi strument ġdid għażlu fuqi li ma kontx se ngħidlek. Stabni tajjeb u qalli li t-taħwid li kelli f'moħħi għaddieli u sa ġimgħa oħra nista' mmur lura l-kunvent. Kuku! Tifla!
Proset xi xrek niżel, Pit!
Nistgħu ngħidu li miraklu dak, eh? Miraklu?
Miraklu kieku waqgħet xi biċċa qombajt jew xi biċċa rowlipowli!
Jekk nibqgħu sejrin hekk għidu l-gwardjan tibida biss trid tiċċella. Jekk kull darba se noqogħdu nħarsu 'l fuq sa jibdew niżlin ix-xorok sal-lejla taf kif se nispiċċaw hawnhekk bla saqaf u bla ħitan u taf fejn inkunu qisna? Inkunu qisna fuq il-bejt tat-turretta. Mela, niżel biċċ oħra bied. Hawn qed nissugraw ħajjitna aħna. Ara kien fih tifel dax-xriq tafx.
Aqta' x'qed tgħid. Popol. Kemm hu fortunat li ħeles għall-gwardjan. Il-gwardjan?
Mela, mela.
Il-gwardjan x'għandu x'jaqsam? Mhux jien hawn int biss hawn hawn ġew. Iva, veru jien hawn int biss hawn, imma tinsiex illi ftit ilu kien hawn il-gwardjan hawn ġew u ibqa' żgur illi kieku għadu hawn, ix-xriek fuq rasu żgur kien kien jiġi Għall-ħaxar tal-iskantament Malija għandu f'rasu kalamita! Kif smajt il-bumm lilu ġibt quddiem għajnejja bix-xrik jinqasam fuq rasu. Mela mhux bħali Pitta? Għax jien quddiem għajnejja bħalissa lil Ġil Ormu għandi għax dak suppost li qiegħed hawn bħalissa diġà ġej. Jaħasra, Pupul! Mhux għax irrid niċħitak, imma ħasrinti ma twilidtx ilbieraħ, taf. U l-irġiel ormu tafu tajjeb. Ma nafx għaliex qed tħallih jinkwietak daqshekk.
Xi ma ninkwetax, ma ninkwetax. Popol, ruħi, isma' minni, ikkalma. Għax il-qaddisin bil-paċenzja saru qaddisin, taf. Dak miskin iltaqa' ma' xi ħadd, fetħilha, baqa' jparla. B'hekk marid, b'hekk marid. Naħseb li Bl-għan prinċipali li jkun jaf x'għandu u m'għandiex f'wied tersaq logħob ħa ngħidlek xi ħaġa kif mgħawha f'widnejja ħomor.
Nara.
Bil-mod Pit! Għax kellek it-trab daqsxejn waħda roża, Pupult. Roża, mela bdew.
Qed tara li sa ma ninkwitax jien. Iżda ma ninkwitax kellimni jien, għax meta nara dan kollu nipprova jien kieku nżomm il-kelma u bħal ma qed tara, tafx għandi aptit bħalissa, tafx għandi aptit, allavolja m'għandekx taqsam, għandi aptit naqbad dawn u nkissirhom fuq rasi! Le, le, le, Pupu, le, le, Pupu, jien x'nagħti, jaħasra! Isma' minni, Pupu, ħulli l-kalma! Titwaħħalha f'rasek illi f'dal kunvent kulħadd għandu xi difett daqsxejn waħda ikrah!
Xortija ħażina, jien frett. Jew xortija tajba jien, għandek tgħid? Xortija ħażina, għax kieku ma kienx isibek tajjeb. Allura, għadek issostni dak li għedt l-bieraħ li hemm fil-kunvent ta' Ħal Hemda titqatta' l-kumplament ta' ħajtek? Hemm, hemm sakemm nitgħawweġ ganċ. Minn hemm il-mewt biss toħroġni b'ħadd iktar. Jew kellha xi praspura oħra.

Ġie r-riżultat tiegħi ta' tabib. Wasal? Daqs li hu li jkun riżultat tajjeb, tant hu hekk illi qallha li x'ħin irrid nista' noħroġ regulari m'għandi xejn nerġa' mmur lejn il-kunvent. Mela x'inhu? Ta' żgur, u għandha raġun tifraħ mhux hekk? Għax ngħidluha kif inhi, wara daqqa bħal dik li tatni, setgħet tqatlilni. Ibqa' ċert li kien ikollha piena jekk ma kinitx taqbeż

Allura. Seħħilek li tlift f'jiesek, inutli tgħidli, għax jiena dawn l-affarijiet ta' xinxilli tad-dinja ma nistax għalihom. Għax hekk qiegħda tipprova iżżi qalbija biex tgħidli dawn l-affarijiet u u tagħmilli affarijiet, jien jaħasra hemm, għax għal hemm maqtugħ. Fred.
Hawn. Kieku moħħu. Kien qed jaħdem perfettament. Kieku m'int tista' tibbiegħek minn tfajlaq bħali. Imma Frank ismagħni ftit. Jekk taċċetta li tiżżewwiġni, flus il-papa tiegħi jsiru tiegħek minn dak il-ħin li tgħid iva. Iħassar Luz. Frank.
Luz.
Jien lesta li nagħmlek sinjur, sinjur kbir! Luz, ifhimni, il-flus mhumiex kollox. Ix-xinxilli li toffri d-dinja għad-divertiment, il-laxkar li tgħix int, jien għalija ma jgħoddux. Ma jgħoddux, fhimt? U. Ma niżbaljax għedt li kont sejra, rġajt. Smajt ħażin! Ma xedtx li sejra, imma semmu xorta waħda. Ma tantx jien nidħil affarijiet, imma minn hawn ta' fejn sa l-mur, semmu dritt il-knisja biex nagħmel wegħda kbira biex forsi moħħok jerġa' jiżbilanċja.

Fuq hekk biss kellimtu Ġilgħod? Insomma, mhux fuq hekk biss, kellimna fuq diċ-ċella wkoll. Taf x'qalli Patri Crispin? Li hawn kien jidher Patri liebes ta' Gran Mastru! Mela! Oh, il-laħba ta' xrik intom ġa bdejtu hawn! Mela se nħottu s-saqaf.
Dak ix-xrejn li kien hemm hemm, u issa tħajtu, eh? Dak kien niżel minn hemm fuq. Niżel bħal sajjatta, bum! Bum! Bum!
Il-Gran Mastru, il-Ħares, għalhekk, għalhekk diċ-ċella abbandunata, ħadd ma jrid joqgħod fiha. Imma m'intomx tindunaw? Eħ, m'intomx tindunaw min tafgħu dak xi, dak ix-xrieb? Taf min tafgħu? Il-Gran Mastru, għax tħannilu fl-għalqa! L-ewwel nett fl-għorfa u ġew qegħdin u mhux fl-għalqa. U t-tieni nett aħna ma għandniex sa nittolleraw il-biża' tiegħek, taf, fimt? Imma stenna ftit, wieġeb! U ma nistenna xejn għax issa tilgħajr issa u sa tqabbżu għiri, taf, sa, jekk trideni! Le, ġdida xejn, għax ġdina fl-antika u kien joqgħod wieħed. U kien jisma' ħafna ħsejjes. Twaddbu ħafna affarijiet. Krispin kollox qalli lili. Kollox qalli u jien mhux se noqgħod hawn għax nifża jien.
Stenna ftit, pupu raġel, ħana pupu raġel. Iqaf mid-daħqa.
Iqaf mid-daħqa mille pjaċir u intaq saħħa u xammar dawk il-kmiem biex forsi ngħidu bdejna. Imma stenna, pupu. O, ma nistenna xejn qed ngħidlek! Jekk jiġi l-gwardjan bħalissa mhux ħares wieħed jara hawnhekk imma tliet ħarsijiet. Għax s'issa ħlief inħarsu għad m'għamilniex!
Proset populta. Sewwa tajt. Proset ta' sewwa. Grazzi u ringrazzjak Petta. Ringrazzjak. Jina nħossi li m'għandix ngħid daqshekk biss, għax para l-iktar wieħed anzjan fostkom, inħossni responsabbli u fid-dmir illi nikkumbatti bil-qawwa eh, frażi redikola li għadu kif qal Patri Ġilor. Eh, eh, għax aħna bħala soċjetà reliġjuża qatt m'għandna naċċettaw. Hija ġew. Li tibża' minn ġudien u. Minn qattus, minn kelb, minn windiena, minn grexxunġa, minn. U minn partit ta' kreaturi oħra żgħar, wieħed jasal biex forsi jammettieha u jaċċettaha. Imma aħna, nies maturi bħalna u fuq kollox niffurmaw parti reliġjuża, naslu biex inħalltu Ħaġa totalment naturali, m'oġġett soprannaturali u. Nispiċċaw biex din iċ-ċella nibdluha f'disko, hux hekk? Għamillek pjaċir, Chris. Mela, ieqaf minn dal paroli żejda tiegħek, fhimt? Ieqaf u inġi lurm! Ifhem sew, omod sew l-erba' kelmiet mir.

Inti kif int għall-għoli?
L-għoli u t-tixbit ma tantx jgħodd għalija, Pupul. Le? Mela.
Nibża', nistordi.
Pupul, la jibża' u jistordi, aħjar ma ntellgħux, taf li Mul mhux jaqaw jerġa' jiġi fuqna flok it-triq. Le, le, ma jaqbilx, ma jaqbilx. Mela kollu sew, ħalli ngħidlek x'tagħmel, ara, ġilhom. Mela, inti ħu ħsieb it-tkaħħil sewwa, l-għaġina biex inkaħħlu, tajjeb, u t-tnewwil, u. Iva, kultant tnewwel xi biċċa ħobż u xi kikkra t'għeġin.

It-tibjid u t-tkeħħil jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tiegħi. Iva, u. Sew qed ngħid?
U jekk tagħmel wieħed u wieħed u kull jiġu tnejn, tinduna illi b'disgħa mifruxa quddiemi jien ma nistax nitla' fuq is-sellum. U jekk inkompli nindaga fuq dan li għadek kif għedt, aktar faċli għalik illi ġġib l-ikel minn taħt is-sellum milli minn fuq is-sellum, qiegħed ngħid sew?

Qed ninduna li issa qed tiġbed għat-triq! Iva, iva, issa ndunajt! Isma' ħa ngħidlek, ta' x'ħabta għandek int, taf titfu' l-kliem! Veru, ta' taf li kieku ma għedtlix li li inti taħdem fit-twiebel, kieku kont nistħajjlek hemm dak a fejn naf jien, issa xi xi waħed minn dak il-professuri li jagħmlu dak it-tappjar, tifhem, l-operazzjonijiet! Naf, naf,

Fuq ħaġa waħda biss nixtieq li naqblu jien u int. Oh le, naqblu żahar il-ħin, toqgħodx tikkonfondi, toqgħodx tħabbel rasek, ta. Naqblu żgur. Ara, ara, ħa ngħidlek kif naqblu, ara, għall-għerusija nitħallsu meta trid u meta jogħġbok, sewwa? It-tieker qed tixtrihom għall-gosti tiegħek, sewwa? Is-sala tat-tieġ fejn nagħmlu t-tieġ agħżilha int, tara l-aħjar post li hu għalik, sewwa? Immorru nagħmru f'liema post jogħġob lilek,

Li kien mindut u mitlok malgħat meta ġara l-inċident. Le, le, le, le, huwa ħahu mtett malgħat u wara li ħabha ta' ml-ixkupa. L-ixkupa ta' Tfarfir, Joseph. Eħe, ma hawnx għalih, ta' Tfarfir. Ma
tas-soqfa ngħid jien. Le, le, le, mhux xkupa tas-soqfa. Mela, mela. Xkupa ta' Tfarfir li kultant ifarfarlu biha.

Bilħaq smajtu għata ġużoħ fredu tagħna. Le, jaqaw, ġilo. Spajti għara xrida kombinazzjoni. Raġat tar seddik. Il-bira fett li ninżel. Oħt il-fra? Mela, fett li ninżel taslima l-bira. U rajtha hemm l-ambranzetta ma' wieħed fuq banka riddut. Mela, allura ma ġitekx il-kurżità illi tistaqsi x'ismu u min hu Ġilor? Insomma, il-verità tkixxief xi ftit.
Jaħdem fit-twiebet u jdoqq il-bumbardun, mill-istajt nifhem. Mużiċi Supreme ta' jismu Zarel Zammit minn Ħal Xieref. Mela dan tal-magħna la minn Ħal Xieref? Isma' qiegħed tgħid biċ-ċajt int, taf, Piet, imma għandna bżonn wieħed illi jaf iċapċap xi ftit fil-mużika, taf. Eh, l-aktar issa, illi l-gwardjan deffes f'rasu illi jrid jagħmel kor u grupp għawad settat tajjeb fil-kunvent. X'inhi din?
Eh. Le ma nafhiex tal-kor u l-grupp, lanqas jien, lanqas int u żgur ħadd minnkom imma jiena nafha, taf, għax kieku tafu kif taqqabli rasi, jgħidli u jgħidli u jirrepeti u jirrepeti, mela. U bejnietna, tafux, milli stajt neħodlu minn rasu, mhux mużika Gregorjana dan, mela, mużika aktar adattata għaż-żminijiet tal-lum irid, mela, żgur. Ħsibx jiena li dan il-ħna nifel se jġibu mill-gwardjan. Tlieta minnhom ġiel ormqaw qegħdin f'nofs din iċ-ċella. Kif inidi? Eh, mela.
Padri, aħna?
Jien, int u ġiel ormqu? Daqshekk hu, plus Fredo l-fra u l-gwardjan innifsu. Is-sabiħa mhux dik, tafu x'inhi s-sabiħa? Illi meta għedtlu li ħadd minnkom m'għandu vuċi intonata, tafu x'qalli? X'qallek? X'qallek? Ħares lejja, tafu kif jagħmel hekk is-soltu, Qalli Patre Popul, qalli bil-paċenzja u bis-sabar għandek iġġibhom. Għax hemm kulkunu tafu li t-traċedja fuqi tefagħha, tafux, fuqi tefagħha. Isma' Popul, qalli Preparat, jiena ma tantx naf inkanta, eh? Ah, Ġolon, meta tkun fiċ-ċella waħdek biex ma titwaħħax ġieli kantajtux, eh?
U int meta jinħaraqlek l-ikel, pieta għala ħarġet, ħarġet issa. Taf x'qiegħed ngħid, Ġilgħon?
Gododna bdejna u inti sfrattajtna b'dil aħbar li ġibt. Mhux aħjar tkompli dak, ha, ħalli forsi ngħidu bdejna, he? U attent tara tweġġa' sabiħ. Tara, kompli l-għaġna, kompli.
Xejn jogħġbok tista' titla' fuq. Ejwa, nirringrazzjak, taf.

Ma rrid nisma' u nara xejn! Xejn! Tant taħseb li nagħmel? Nitfadda, insokk widnejja, nagħlaq għajnejja, nintefa' bil-qiegħda hemmhekk u ma rrid naf xejn! U wara ma jfettilekx, tiġi biss tkellimni! Daqshekk, hekk! Imma kalma, Pupun, kalma. Għax konna se nibdew nirrankaw nagħmlu xi ħaġa, kellha tinqala' dil-kwistjoni tan-nuqqas ta' ilma. Ma, paċenzja, xi trid tagħmel? Anzi, sakemm jiġi xi ħormu bl-ilma nistgħu nieħdu din il-waqfien bħala provvidenzjali. Anzi biex tifhimni aħjar, Pupur, bħala mistrieħ. Bħala break. Taf se nagħmel hux? Se nuħu l-break qabel ma nibdew naħdmu, hux? Mhux hekk l-aħjar? Almenu, almenu ma joqgħodx wieħed iħares ikun qed jagħmel xi ħaġa. Sewwa, mela, mela, żgur. Inti trid xi ftit kafe, pupul? Middera ma jridx, hekk jew hekk. Ġirol mhux se jiġi malajr bl-ilma, l-iktar jekk jiltaqa' ma' xi ħadd u forsi jirrakuntalu xi parti mill-ħajja tiegħu. Għalina bidu.
Jmellem. Prosit! Fuq il-fil ġibtuh il-Ħadd. Ara daqsxejn! Ġibtu agħar milli kienet ċella u s-saqaf imkisser u xejn hawnhekk titgħażnu għar u każa, vergonja! M'għandkomx żejt f'wiċċkom! Jiena nibgħatkom hawn biex tlestuli din iċ-ċella u tagħmlu din il-pastazata kollha! Imisskom tistħu! Bi miskom tisħu, nerġa' ngħid! Ħa niċċara.
Ara tiċċara li xejn! Li kull ma qed nara huwa ċar biżżejjed, wieħed imri, qed ma naf x'inhu jagħmel, iżomm widnejh. U inti hawnhekk tagħmel piknik! Hi miskom tistħu! Issa jiena ħa mmur l-uffiċċju tiegħi. Ħa nipprova nikkalma. U mbagħad għoddu sal-mija u ejjew ħa tkellmuni! Intu dak ir-riħet tim! Ma tistħux! Vergonja! Vergonja!